Ka whakarewa taua rā ko a Te Maioa mai te ate tonu o te tangata ki te ao wairua ka mihi. Otiia anō ka eke atu rā ko taua Maioa ki runga ki te pua o te wenua ka mihi. Nau mai, piki mai, kake mai rā ki te kupu o te uru i tēnei wā. Me te mārama ko ngā pouware e whakamarumaru ana i tēnei hōtaka, koia ko Te Reo Irirangi o Wanganui, koia ko Te Reo Irirangi o Rangitāne, tatū anō ki Te Reo Irirangi o Te Korimako o Taranaki, koia, koia, e tū ake nei i tēnei wā. Hoki anō, ki tā tātou nei pūrongo tuatahi, kei te mākuru tonu te roimata ki te whenua o te āhuatanga ki tēnei korokī manu ki a Āti Urunui, uri nō Taranaki maunga. I ngā rā kua ipa ake nei, i tae ake a Tini Amano ki te aha, ki te tuku i te kura maimaiaroa tonu i te uranga mai,

ki te ura i te kō atu o te manu taikō a Āti Hurunui, ū tonu mai mō te roanga ake o tēnei pūrongo. Ka ngunguru te tangi ki a Āti Hurunui i tōna ura kō atu. Ko te kaupapa matua oti anō ko te taonga nei, ko te tangata nei i a Āti Hurunui. Ā, neke atu, neke iti atu i te kotahi tau mai o tōna matenga, ā, koia tēnei kua tae ki te rā, E ura ia ai tana tiki otia no tana ko atu whakamaaratanga. Me te marama koia tenei a ko ati e uri no te wai o turi nei a tenei o nga iwi o roto o nga rauru kitai, nga tiruanui oki kei konei, a me te atu apu no oki otia no ana e tangi aro rangi atu ana ki a ia. Ā, mō ā, mōna ake, tātai, engari ka rua ko tana wānau, ā, ana tamariki, tōna hoa rangatira, ā, ko rātou tēnei, ā, kei te toitū tonu nei i te ao, ana, nō reira e tuku aroa, e tuku auina, ana, kei konei rā hei, hei pou mō rātou me kī. I muri muri a Roa-nui te iwi ki tēnei puna kōrero i a Archie. Ko ia te pou Whirinaki mō ōna marae maa, ko ia anō te manu taiko i wānga i te reo me ōna tikanga ki te marea. Ko ngā mana i ko ia e tēnei tangata, i tēnā mana, i tēnā kaumātua, tēnā marae, tēnā pūrākau, tēnā o ngā iwi, huri noa, ko ia ko Archie tēnei e kōrero ana mō tōna kaha ki te ao Māori, otirā ki tō tāua ake nei ao e kīia nei ko. Te mana o ngā rauru ki tai. I te wā e ora tonu ana koe, ā, e koro, e, e Āti, ana, e nui ō maʻi ko koe tērā i ui koe āere i te nuku o te whenua ki roto i ō apu i roto i ō iwi o Taranaki nui tonu. Ā, i noho mai koe hei puna kōrero, hei whītiki o te kī, arā, hei matua mō te kōrero. Ā, i noho ki koe hei aha, hei pou whirinaki a mo te iti mo te ra'i. Nou ka mate nei, ara e nui nga ua i te wa o te ora, engari ka kitea ano e tii atu ua kua puawai mai o to matenga, o tauira, a, kei te puawai, kei te pii ake. Nau ra i na a taonga, a, i tarai. Ki roto i a rātou, he mea tā moko nāu, ana tēnei e tuputupu nei, e tuputupu nei. Nō reira koirā tonu me kī te tohu o tēnei o ngā pou kōrero, kua riro atu nei ki te pō ahakoa koia kei te mate, ahakoa kua mate ake nei a ia, ā, kei te ora tonu a ia. Mā roto i tana whānau ka tika, otirā anō mā roto i te ūnga me te nui tonu o ngā tāngata i wai i a ia. Ahakoa aku uri tēnei uri o ngā rauru kītai o Ngāti Ruanui, otirā o Taranaki nui rawa, e toitū ana a ia i tōna oa rangatira, i āna tamariki mokopuna, tae noa ki āna tauira tuamaha. Te ara piki rā anō i te ara tāngaengae tā piki rā taku whatu ngākau e tū rā koe ki te kai a tō waka. Uri ai, urihia rā te titiro ki muri, waiho nei mātou rā ko tō iwi, tō iwi rāngai e hawengangi atu ana ki a koe mātua atu rā e hoa. Kua mutu rā tō wā ki konei ki te ao kikikuki engari ko ō mana kohi kua waiho mai me mātou mā ngā uri. Mā rātou e tiki atu te whakaari, te whakatinana atu rā i ō moemoeā i a koe i konei te papa ko rātou tēnei, tēnei wā. Nō reira e hoa, whakatakatua atu rā ki te rirerire o te rangi, te ai ai o te rangi, te mamange o te rangi. Wai ora anō whakaritea e rā mā mātou, Kia tae atu rā mātou ko tātou katoa tērā hei taua wā. Engari tēnei wā, ko mutu te te tangi, tērā atu o ngā tau. Engari tēnei wā, te whakatau i a koe, e tau, e rarau, e rarau rā e hoa. Iha. Kei te ngutu ko o kori mako manu. Paororotia to ia ou kupu, ko koe te reo irirangi o te rangi. Kia iiko tonu ai a ngākau tāngata i te ao o Mataora nei. Aroha Broughton Pui, Te Reo o te Uru.
Kāti ake rā e koutou katoa i tae ake ki te whakamorimori i te aroa ki runga i a Āti, ki te kōpanipani i taua aroa tonu ki runga i a Āti ki tōna whānau, aoti anō rātou te kiri pātai tonu. Karanga mai rā koutou, mai i ngā whenua, mai i ngā rohe, oti anō, mai i ngā oitua, i tau atu rā ki te tangi atu rā ki tēnei taonga a tātou, ka tahi, ka rua, e Āti ko koe tonu te reo irirangi o te rangi e tū nei. E pāorooro ana tō reo mai te rangi ki te whenua, ā, ka mau tonu rā, ka mau tonu rā ngā mahara, oti anō ko Mariri Ngaru tēnei e tū nei, e tū tonu ake nei ki a koe. Nō reira, kei te aua te kupu o te kōrero, otirā anō, kei te Matua ki raa mai rā i te ao wairua. Ā, tū mārangaranga ake au i tēnei wā e te iwi ē, arā, ka maiangi tonu atu au ki te rangi e tū nei. Ana, ka otioti rā aku parurau ki te uta, ki te tai, eia arā, ana, ei kawe atu rā i a au ki te maunga o Ruapehu e tū mai rā ki Ngāti Uenuku. Karanga mai rā koutou kei ngā uri a Ngāti Uenuku, oti anō o roto ana mai o tērā waitua ukapapa nei, karanga. Ana, koia tēnei ko te pūrongo te wai ake nei e aro pū atu ana, arā, ki te whakamanawanui i ngā ware kua whakaoungia ki runga i te marae o Raikiī. He marae tēnei Kaua mo te iwi ana e oti ano ra mo te apori nui tonu. I tae ake tama atu nei kaipūrongo a Eruera Rerekura, koia tenei.
Kua tae mai te iwi i runga i te karanga o te ra. Aakua rangona ana e te anuanu i te ata, e wairua maana, e wairua mana au a konei. Kāre, kore e rā tino waka iraira tēnei mō Ngāti Uenuku, mō te rohe o Te Waimarino nei, oti nō te āpori wānui o Raiti'i. Nā Rongi te kaupapa kua wakaautia tō rātou marae, kua wakaau te ware tupuna nei, ko te waka arotahi ki te waka pono me tō rātou ware kai, arā kua uakina ngā tatau ki te iwi wānui.
Ko tēnei kaupapa he kaupapa mō te iti me te raʻi, me te hāpori wānui o te wā marino. Nei ko te take i karangahia e te tini me te mano kia tae mai ki tō tātou marae, whakanui ai i tō tātou warepuni, otirā i ngā pouware katoa o tēnei marae. It's an auspicious occasion for the marae and in particular our Our, our whānau, our hapu, our iwi, and more importantly our hāpori gives an opportunity for everyone to connect and reconnect back to their marae. So e tū um, tō tātou rā whakanui o tō tātou marae. Nāna. Kua roa ngā tatau o tēnei marae e kati ana, ko te mate urutā te take, ā, kua wakaautia ngā ware. Kua roa nei mātou uh, e kimi nei he moni, Hei, hei piki ake te, uh, te ora o tō tātou marae me kī, kua roa nei ia e noho pōuri ana, uh, e noho rawakore ana me kī, me pono te kōrero, nō reira, uh, nā runga i, i te moni kua whiwhi e mātou mai te kāwanatanga, uh, arā ko Kānoa tō, tō rātou ingoa, otirā me te tautoko ake o te puni kōkiri, Ā, me Ngāti Rangi iwi, ā, kua tae mai tēnei rā. Whilst Covid 19 prevented us from being open with the challenges of the um, that we've seen in the, within the pandemic, this gives us an opportunity now for our whānau to be able to come home for kaupapa ora and to bring their loved ones home, those especially that have passed during the pandemic. So we're really pleased um, as a whānau, as a hapu and a iwi, that ana, kua tūpera ngā tatau o te marae i nāianei, I runga i te āhuatanga hou me kī, so whilst everyone has the opportunity to come home now, that we are now able to practice our COVID-19 response plan. Eara i te mea nā Ngāti Uenuku tēnei marae anake i whakatū tēnei marae mō te āpori katoa me ngā wakapono katoa. Kua roa nei rātou e tautoko ana E aroha ana a ki wō tātou marae, otirā ko te karanga ki ngā hāhi kia tae katoa mai tātou, te hāpori whānui o Raetihi, o Ōhākune, o Te Wai Marino, kia tuku whakaaro ki tō tātou tupuna ware, kia tuku aroha, otirā, kia tuku ngā inoi ki wō tātou Matua nui te rangi, ngā atua katoa, kia ū mai tō rātou tōmairangi aroha ki runga ki tō tātou marae, otirā ki runga ki a Ngāti Uenuku te tū ake nei.

E waka kotahi ana i te āpori o Raiti i. Iriwerererekura te reo o te uru.
Kāti e Eru, tēnā rawa atu koe i ku uru maki atu ki tēnei o ngā kaupapa uua. E Tue Ngāware, E tū rā e ngā pou o te marae. I tae ake rā, me kī, Te iti te rahi ki runga i a koutou, i rere ai te hau o te kawa ki runga i a koutou, tēnei kua hauora mai nei, tēnei kua tū te kawa mai nei, nō e karanga mai. Tēnei o ngā marae o tātou, o tō ana wai, arā, me kī, te taumaru roa o tō tātou tupuna maunga, ara e tū mai rā i a Koro Ruapehu. E koa, Rawa atu nō te ngākau te kite ake i te puawaitanga o te marae, ana i te uita tonu o te iwi ki eke ai ngā kaupapa katoa, arā, kia tika ai ngā mahi, oti anō, nā te piri o te whānau, nā te piri katoa o te rohe me te āpori nui, ana i tutuki ai, i tutuki ai ngā mahi waka iraira, ana i runga i tēnei o tātou nei kāinga karanga māi, tēnā koutou. Kei te kōti i tonu au o te maunga o Ruapehu i tēnei wā kei runga o Pare te Tai Tonga. Ā, nā runga i tērā, ka parepare atu au i te au kia tae atu au ki te tonga, ā, mai o te rohe, ā, nei, arā, o Ruapehu maunga, ā, kia tatū atu anō au ki te oro whenua, oti anō ki te Manawatū. Ea taku take ki konei. Oti anō e kaupapa, koia tērā, ko ngā waka taetae ā-rohe manu kōrero nei. I tae ake tā mātou nei kaipūrongo i a Tema Emi ki te whakarongo ake ki tētehi tira ā kaikōrero, tama tāne, tama waeine rātou o tērā rohe e whakaaratau nei, e whakarite nei ki te tū, arā, i runga tonu me kī i te tauranga o te kupu o te kōrero. Kāti, kia uiua rā ngā mata, kia mātakitaki ake rā tātou me te areare atu ki tēnei o ngā pūrongo.
Ahakoa ngā kūrarurarutanga ki ngā whakaharatau mō te kaupapa o te whakataetae i ngā manu kōrero o Te Manawa Tūhoro Whenua mō tēnei tauira, 16 te pakeke a Pounamu Kapelina Te Manawai Wharehinga, kei roto ia i te wāhanga o Pei Te Hurunui. Ko tāna, me tutuki te mahi ahakoa te aha, me pērā anō hoki i ōna mahi ki runga i te papa whutupōro. Te whakatutuki i ngā mahi katoa pērā i te whutupōro anō nei i ngā āhuatanga o te kura, ngā mahi o roto i te kura, me te whai wā mō te mahi i te manu kōrero anō hoki, āe noa i ngā mahi. Te aroaro. Ko taku kaupapa kōrero ko te ao hangarau, ā, te kura hou mō ēnei rā. Ā, e kore tātou e tā te karo i te ao hangarau, i ngā āhuatanga o te hangarau i nāianei rangi. Ko Pāti Huarahi tētahi o aku pou matua, ā, ko Whaea Rina nō hoki, ehara mai. I ētahi wā, ki te whakatika mēnā kei te āhua raruraru au i ngā kōrero, kōku mātua, kōku kaumātua anō hoki e awhina ai au. Ko Jaylen Hiketū Blake Kaiwai, e 18 tōna pakeke, Ko tōna tino wawata, kia whai wāhi atu ia ki te whakataetae poitūkohu nui o te NBA hei kaitākoro. Ko ia kei te wāhanga o te korimako, ko tāna ko te ako i tōna kōrero me tana kotahi, he uaua rawa atu, heoi i whai āwhina ia i ana kaiako

E 14 tōna pakeke, i tīmata ia ki Manukura i te tīmatanga o tēnei tau, ā, kua rarau pai ia ki tōna kura hou, heoi, ehara ko ia i te tau hou ki te ātamira o ngā manu kōrero, i tū ia ki ngā whakataetae o ngā manu kōrero ki Te Tai Rāwhiti i tērā tau, he kaikōrero ia i te wāhanga o Rāwhiti Īhaka. Ko taku kaupapa kōrero ko Te Ao Hangarau te kura hou mō ēnei rā, ēngari anō kei te whakahē ahau ko Te Ao Hangarau te kura tahito mō ēnei rā. Ki au nei, ko te hangarau he mea tahito, ā, he maha ngā, ngā tauira mō, mō taua kōrero hei whakawhānui. Ko Māui, ko tana here i te rā, hī te ika nui, te ika e noho nei tātou. I tipu ake au i te reo Māori, nā tērā ko te kapa haka he tino pukenga nōku. Āe. Ā, tātai arorangi, tino ratou ki aua mahi i te pānui ngā whetū, te rangi. He wheakotanga nui tō kōhai Cherrington i roto i tēnei whakataetae. I tū ia hei kaikōrero i tērā tau hoki, e tino ngākau nui ana ia ki ngā mahi hoi waka, ko te manako ia kia pai ake tōna tū i tēnei tau, kia toa ia i te wāhanga rāwhiti Ihaka. Ko tāku kaupapa kōrero ko kia tūpato e te iwi, kei horomia tātou e te taniwha upoko matangaro, ā, me tūpato tātou ki ngā momo rangatira, ki ngā momo mahi i whaia nei i tātou. I ngā wiki kua mahue i māuiui haere au, i āhua uaua māku ki te ako ki te mau i taku kōrero. Engari nā te āwhina o ngā pouako ki konei, nā te pukumahi, nā te whakapau werawera kua rere au, ā, kua hīkaka. Ko te kauhoe, koinā taku tino hākinakina, he mea nui tērā ki au, ā, Ko, he hea tāke ki te haere ki ngā taumāhekeheke o te ao. Um, engari, ai, koina tētahi. Um, ko tērā atu ko te kapa haka. Uh, I tēnei tau kei te tū au um, ki te taoho manukura, uh, ki te haere ki ngā whakataetae ā-motu. He kōtiro ngākau mahaki a Aria Kōmene e 14 te pakeke. I toa ia i te wāhanga a Tā Turi Kara ki ngā whakataetae ā-rohe i tērā tau, ā, i whakakanohi ia i te rohe ki ngā whakataetae ā-motu anō hoki. I pā ki a ia ko te mate kōwhiori i tēnei tau, nā whai anō, i raru katoa ia me ōna mahi kura, heoi, kua piki te ora ki a ia ināianei, ko tāna e whai nei kia toa anō ia i te wāhanga a Tā Turi Kara

challenging at one point, you know, cause I did end up getting Covid, but um the teachers and the students of Manukura and plus my whanau, they all helped me and supported me through that time. Yeah, so it was okay. Ka tū ngā whakataetae, ngā manu kōrero o Manawatūhoro whenua, hei tēnei Rāmere te tuangahuru o Pipiri ki te kura kāreti o Kuini Irihāpiti ka timata hei te iwa karaka o te ata Te Mihimi te reo o te uru.
Koe i karanga mai, ā, koutou rā, ā, kei ngā manu ketekete, ngutu ketekete, ā, ngutu tārai te kupu o te kōrero, e īkaka nei, e rongo tonu ana i te mauri ora i roto i a koutou e oooo nei, ā, ki tū ā kanohi ki te kanohi i tēnei tau ki tō koutou rohe o te oro whenua, arā, Manawatū. Nā, e tū ana te manawa i tēnei wā, me te mārama i te tau kua ipa, ko te ipurangi kē tō koutou o a Aere. Engari i tēnei wā, ā, koia, kua eaea mai te, te ao, ā, nā runga i tērā, ana, kua tū mai koutou ki mua tonu, ā, ki runga i te ata mira, ā, me te tū ake ki mua tonu i a koutou nei, ā, kārangarangatanga, Ā, ka tae ake ki te mātakitaki i a koutou i tēnei rā tonu nei. Nō reira, kei ngā manu o Nenga, ā, karanga mai koutou, he puna koutou. Mā ēnei mahi e whakamauri, e whakaiko i a koutou kia kōkirikiri whakamua ai koutou i roto i ā koutou mahi katoa. Nō reira, kei ngā manu, ā, me kī pēnei, Wiuwiu i te kupu i te kōrero, riuriu i te kupu i te kōrero, Karanga mai, Kawea, kawea, amo ia, amo ia ngā taonga whakamirimiri hei oranga mō te nāianei me te āpōpō. Ka uri rā taku aro mai ngā manu o kōrero o roto o te rohe o Te Manawatū o Rōwhenua nei, ka tono au ki ngā manu e wātea ana. Kāti e ngā manu wātea, nau mai ki taku tā, Whakapiripiri koutou mā koutou au e kawe ki te awa tupua o Wanganui. I au i konei i te awa o tupua o Wanganui, tērā i a tētehi whenua e tū ana, ā, me kī a te ware, otiā nō tēnei kaupapa e kīa nei ko Yukao. Ana, kei te wānangatia te take mō te whenua, me ātia taua whenua rā ki te riu nei o Wanganui. Anei rā te pūrongo.
Ko te whenua i tū ai a Yukol Whanganui te kaupapa kōrero. Heoi anō, ka angaia te tuāpapa i runga i ngā mātāpono Māori. It's extremely important to start from our values, our lens, and uh, for us that means uh, uh Te Awa Tupua, uh, ko au te awa, ko te awa ko au. Uh, and of course uh, Te Tomakana, Toi Tui Te Whenua, Toi Tui Te Mana, Toi Tui Te Kupu. And uh, to uphold our, uh, our values in a way that it's permanently seen uh, uh, through this extremely important from

You know for me it's a really rewarding project to kind of start to think about how how we can really help people and and provide those better outcomes. Iriwiri Ririkura, Te Reo o Te Uru.
Wēnō, kua rongo ake rā i ngā wakaaro a, kia whakakaupapatia mai e te i kaupapa nui a, ki runga i te wenua nei, arā tēnei wenua o roto i te rohe o Te Awatupu o Wanganui, Te Ātiaunui a Pāpārangi. Arā, kua nui pea noa ko te whakaaro, ko te ware kōti, ko te ware pihi manamēti atu o ngā kaupapa ware ka tū ki runga i tēnei ware, ka tuei wānau kotahi ki taua wā ira. Me te nui o taku whakarongo atu ki te kōrero, kua noho mai ko ngā uara me ngā mātāpono o te ao Māori, oti anō te ao o te rohe o Wanganui, ana, Hei ara i, hei iti tū i tēnei kaupapa kia kōkiri pū, kia kōkiri māia, kia kōkiri pūioio tana āere i te ao nei. Nō reira, ka nui tonu tēnei o ngā pūrongo e tātou mā. Weno nā runga i tēnā e ngā kaituku kōrero mai, mai o ia pūrongo, mai o ia pūrongo, Tēnā rawa atu koutou anei mātou o te kupu o te uru te mihi ake nei. Otia anō ki te tini, ki te mano e areare mai ana, e mātakitaki mai ana, ko te korowai tonu o te aroa tēnei te wā ariki nei ki runga i a koutou. Kia tau ngā manaakitanga o te ao wairua, o te kaha o runga ki runga i a koutou katoa, nā runga i tērā, e Te Māngai Pao, tēnā hoki koutou. Hei pou tuarā hoki koutou mō tēnei O ngā manu, arā kia kōkiri, arā kia rere i anō kia tere tana rere ki runga i ngā iwi katoa. Nā runga i tērā e te iwi, ko ia tēnei ki runga ki raro, ki waho ki roto, rire rire hau, pai mārire.